yo vuya repya yi vuya kaya timhaka leti nga kona ti nga plan plan ha ha hlamala ku "Ah, bolo ya yena ke bolo ya yena hi loko simsim u u u vuya hi repya timhaka leti nga kona mara vanhu gaza yi ri jeke jeke yoko yoko yi ku munhu wa repya a nga ya nghenela competition ya 1000 munhu loyi a nga na repya remained a famba na kata yesu va ti humesa va ya kun'wana emagandzwini he a ya ku boyeni hi n'wana wa vanhu a n'wi chela gandzwini a teka xikhiya a cukumeta
leyi i xangani gang laha hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vumene vunanga

ra vudobori eh mm. vhiki ra vutlhoma kan'we eh hi khesile eh vanhu vo n'wina mi mi ya ku mahlweni mi subscriber vo n'wina mi ya ku mahlweni mi viewer hi khensa support support vo n'wina he guru hi khensa support vo n'wina hikwini vo tsako rain hikwini mani nge mi heti mi tele ngopfu mara hi khensa support ya n'wina eh hi vuyi futhi eh weekend a yi nandzihini i twe njhani weekend ka

Eh, mata munhu wose ungaku ni recognize ne a ni vitana damana ni a faku i think u fanekele swona swi endla sweswo ni ya laha tirhaka koho damana fika ya vulavula vulavula vulavula ya so and the all the time ya vona ti-episode ta hina swinene tlhe commenta guru wa xitivi guru wa xitivi a ndzi zava ni cheka guru eh guru ku na xin'wana xa i i ni ta ku i i i phys- i ni ta ku i spiritual eh sun xa mhani angie loko wo za u eh loko wo za u postiwa hi mhani angie i wela ka ka team leyi mhani angie loko va mhani angie va ku pfutseka ka luya mm. hinkwenu mi ri pfutseka so eh a ni twa nga ku loko ni ku i dile ka di wela ka team leya mhani angie u ta kota ku ni twisisa i guru um i munhu loyi a hi sapotaku swinene mm. eh.

Ja, yo voy a repcha. Mm. Y voy a caer. timhaka leti nga kona ti nga pulapulani a ha hlamula ku ah, bolo ya yena ke bolo ya yena hi loko simisimi o bo o vuya hi rapture timhaka leti nga kona mara vanhu gaza yi ri ceke ceke yoko yoko yi ku munhu wa rapture a nga ya nghenela competition ya 1000 munhu loyi a nga na rapture timhaka leti nga kona i voni rapture ka ni vonini eh. um ni voni chavi mm. a posta a kha a sayina sayina akhamu o sayina kumbe a yo gimeta pen sivara ku na ku gimeta ku na ku sayinahata kahle a okay. ene swin'wana swi endleke after loko dyisa byin'wana hambi dyi huma ka joseph ndi nga endla vuprofeta byin'wana a ni swi tivi ku profeta byin'wana kumbe bya bali mm. dyi ku dyi vona chava kha xava ford ranger dise le dya ivi na chava a xerha ku a do vulavula like a daku yini a nga tivi because a ni vo vo tala vaprofeta masiku lawa va dzaha xiwacho phela ku va kota ku vona vona se a ni tivi ku leti a ti dzaha yini mara byi komba di nga ri kahle di nga ri sober so di ku chavi u ta xava ford ranger vona chava ka xava ford ranger stuff then two days down the line or three days down the line chavi bum a xava rapt ene nkarhi wolowo ka ha ri na hoyiho ya pholo Ku pholo ya liya ya yena. pholo a yi se lungha ku pholo ya yena Yena? hehe a Ya ni vanhu va xilumani. pim- pim- se mara leyiwani tanihi gaza hi va ku hayi maybe swi fana swa mfundhisi hi ku na mfundhisi van'wanyana va nga tshama va endla yini va xuta va ri va ya na- xuta va ri Hey. ku xaveka timovha mara va khomela Nhlangano na vona taxi. a taxin after two days vambe gucci va mbe gucci a taxi. se mara Eh.
swa hlamarisa ku u xava r- e- e- diraptor namuntlha ne Mm. ivi mundzuku se va rilela 5000 na
yes mara i- i- i- because a va ri ka i ya mani?
competition i ya mani rapture leyi mi nga yi byela kahle hi ku um na na munhu loyi a hendaka off xikhiya xa rapture a hi yena loyi a n'wi sayinisaka mi hleketa ku ya ku ka khampani And yin'wana rapture yi hendiwe off ka parking lot hi leswi a ni lavula
ya ford ya ya ta hand over
apatwini
na mina mina ku vona ni ni tiva van'wana va xavisaka timovha ni lava ku ya ka vona mi fanele ku ni kombe ku endla nga ri ni ku sayini ni vona ku va ta pfumela na loko va pfumela swi endla mm. hi fambi a va tele ya hi fambi va tele ta vuya kha hi vule ku a swi ri a va xavangi na vona
na le ka va seskhero seskhero ku na ku na queen eh, queen what mm. what mm. ka vona yi xavisaka yi xavisaka timovha mm. yi xavisaka toyota mm. so i think hi ta ya ka toyotasescare preview yes va na sesi va a ni ti ku hi sesi i mani wukulu between sescaro mm. na vona mara ku na ku na vuxakanyana bya vusiivi vuhosi na i vuhosi na ndisana a ni vanharhu i big three ya ka va sescaro preview um ku na sescaro ku va na sesi ku va na na queen queen queen What, M- what? queen ya queen mk or queen K va what? xavisa ku timovha Va xavisa ku timovha.
nana ta ya try ya ingaku hi ya kona hi so ya guys kona. a ni tshama ka mi swi tiva all the time loko mo za mi vona mugobozi a kha a themendela munhu vona mi swi tiva munhu leswi rona mali a ti na vudyela a nga themendeli munhu njhenjhe so mara at the end of the day ni hlama loko a nghene competition leya 5000 why munhu wa rapture ya 1.4 or 1.2 meter
mai hisa phela waku ya ku xava a yi ta heta na vhiki ivi then ku ah, nghenela competition ya leyi nga na something is 1000 not right something is not right Mm, eh ivi thavani xivuya hi loko hi loko thavani xivuya mhayi hi 30 minutes or hi 10 minutes xi ba ya ku nga navela le kule ya ku gagaga yi wa swi gagaga ka competition ya mfundhisi yeviyazi mi rila mi rilini
a ku nga ri content a ku nga ri content le a yi creatiwa laha number one rhangi ni vona n'wina na chavi n'wina mi ri ku trendeni na hlekani na hlekani yes chavi ri ka number one i think ati mindza uma 200 likes so ya a ni hundza hi 200 likes n'wina mi ri landzaka a ni ri landzaka ku ta philani mm. xi fika xi rila xi rile van'wana va te u teke nyala veke matihlweni a yi swi tivi ku hi swona van'wana va ku teke vex
a yi swi tivi ku hi swona na a fika a rila a time ndlela A hi ba laha mbokolo- a bokolise- mufundhisi mm. va nga n'wi khoma ha kona bcause competition ya le ku ri timhaka ta ku fa u hlamusela ku page ra mufundhisi ri ku pfune hi yini or mufundhisi va ku pfune hi yini evuton'wini or anything lexi nga ta va xi dyondzi ka page or ka mufundhisi so philana fika leswi ndzi nga vulavula swona laha mara ka chavi ku vi na leswi nga vulavuriwa

Ni xi kuma xi ba onhile. hi sala hi rila mara mm, lexi mi ni nga xi vona ka ti-competition to taniya um hi ku ya hi mina leswi mi ni nga yi langutisa xiswona i think i next time loko va endla ti-competition yo fana na liya straight va nga ha loko ku ri ku u nghenele competition u nga ha share diding liya wehe n'winyi wa yona mm. u nga yi sheri because there's no way ya ku mina ni nga phikizana na munhu la nga na 300 k followers mm. ku ri ku mina na 50 or less than 50 mm. followers there's no way kwalano ni ya ku buweni ende ka liki leyi a ni ri ka yona a ni ri a ni vekiwi ka liki ya vanhu lava va nge le ka gaza lava tivekaka ka gaza you understand ku ri a ni nga ta wina ivi xi vuya phikani xi fika xi ba mukhosi un'wana u nga tivekaka xi ba mukhosi un'wana na xona xi tlhe xi ya xerha ka page ra xona ka facebook hmm. you understand so there's no way ya ku mina ni ta wina hi mhaka ku ri um va xerhi va hisa lavaya and hmm. va hisa lava va na ti-followers to tala a ni va landzi honestly se u ma yi vona the way mgobotsi a nga yi hlamuselaka kona mm. ku fana na loko munhu a kha stock a ya ku wineni mm. mara vayisala va va tiva xiphaza xa ku xava masagwadi ka munghana lonene hi leswi mugobos a ri leswaku xiswoo sweswiwanise ma yi tiva pheni ya ku ya ku va u xerhaxerhini hi matimba ma wena mm. ivi munhu va fa ku

hi ka gaza ntsena xirhandziwa hi xirhandziwa south africa hinkwayo mm. ma swi twisisa mm, so after boti ba juli respect thabang respect thabang swi xila xi ya vudokodeleni xi ya vudokodela i dr thabang yeyi va le ka college leyi nga ta yi nga hlayele gani hi kome n'wangu mbe xigaweni ta loko e doctor ende n'wan'wina la thava ni xikolo a dyondza a dyondzaka kona xikolo be timistrhe ta khola loko n'wana wo fika a kumedza kumedza exikolweni onge kumedzi kumedzi i ri celebrate Eish, a ni yi celebrate Mativa. wena hala va ku lava hala va ku lava mi nga xi kholeli thavani kwale xi dyondza kona
ya so thavang ne Mm. i think thavang right now ka gaza xi le ku phuxekeni hi ndlela ya kahle but ni hlangana na post yin'wana ne Mm. one thing i've, I've realized ka gaza i ku mm. all the time ne mm. i check swilo ho rhandza ku yisana a hansi mm. why ni vula so mm. magegeshi ma u poste thabang a ku u xi tava ku ri na family day I mm. don't I don't know if people understand the word family, family day. day. ne mm. a ku ta va ku ri na family date va n'wi ta va ri kona laha vanhu va nga sungula ku ku rhuketela va ku xin'wana xa vanhu xi yisiwa kwihi a ti resort what what what hey ni nge hakeli 100 rand ni hakelela ku la ku vona thabangi va ku ni nga hakeli 100 rand ni endle ku vona thabangi laya a ku nga ri timhaka ta thabangi ngopfu a ku ri timhaka ta family day so just because va magegeji vhele va tshama va ri emilon'wini ya vanhu mm. vanhu va sungula ku swi sandasanda mm. and family day a yi endleka na hlikani mm. mandwisisi so

eh, Sean Ma- Makam. makamu Mm. a xiya na etlabini xa dj hlangi lexiya Cash Va- manager wa Papa cash Pop. manager wa papa Pop, kha xi kuma mali Mm. at the end of the day phela ku heta ku va career swilo leswiya loko career yi ku direct ku ya kwini Mm. because the very same person loyi a nga le ku sandzeni ka ku thabang xiya a resort ya ka gagashi ne Mm. i munhu loyi a nga na n'wana n'wana wa ye a nga yi ku helo A nge Ani- se tshama ka wona. mara a nga le ku pfuneni ka nchumu n'wana wa yena exikolweni because u von'wa va ri swi- ni le xikolweni ta van'we ta affecteka mara hi n'wana wa yena a nge le ku fambeni ka navusiku na ti-resort mara Mara still a nga pfuni nchumu exikolweni a nga pfuni exikolweni. nchumu u vona hi tihlo rin'we so xana i timhaka ta ku ri you want to pull down thabang or ga- or hi timhaka ta ku i gagaxi a lava Mi ku xi- against yena? or mi against yena na na Mm. swa humelela swa humelela um swi nga endleka va ri against like u nge ka ha ku ri u ta yi ta va hundred percent vanhu va tshama va khe va sola hi leswiya i fambile i ya ka rendzo va ka timba hi ta vuya kwalano ivi va sola ka ta yesu hi ta vuya ka yaleyo mm. vanhu va tshama va ri na xo sola xona mm. reason ya ku i sola kumbe u chinghela munhu loyi na xikandza xa yena u nga xi tiviku ya yini fine hi ta vuya kaya leyo so guys ne i think thabang a n'wi sapoteni ku fana na va lava le handle va nga ri ka gazi va nga le ku sapotenisapotiweni hey ya botirei mm. ku na xihisa xin'wana xo khuzela biya mm. o oh, xi blind xa ka gazi mm. xihisa lexi yena a ni xi tivi ni rivele vito ra xona mara ingaku ni screenshotini mani a na ha hleketi ku yi maxi ka tiktok you calling a black label i byalwa bya vutsombela bya ku tsokombela ah yi ku a yi xaviseliwi ve le hansi ka malembe manharhu no a yi na xi tiva xi na ti-voice over no, I'm sure- malembe manharhu blind Xi na xi tiva, na xi nga ku tiva. xi xi tirhanga kumbe na le ka radio nyanxisa lexiya Hey, xi blind Mm. the problem i ka wish Ghana.
xisa lexiya xi nga recogniziwa va xi endla brand ambassador or something a xi recognize hina ke Komba xikirini hemfo loko u ri kona ne hi byeli ta ta- ta ta hi ta vulavula na xaka wena tiktok xisa lexi Ya. hi byele hi ta hi ta vulavula na wena Mm. a swi nge endleki so um
hi loko hi loko beke masingani a yi vanga Mm. a yi vanga beke masingani ehinki e u yi vanga yini ma ku veka birthday celebration ya yena a phalsi a rhambe magigixa na va the twitter swi nga leswi vona va the twitter veke va cina na magegexi ku kho ku khavulaniwa se vanhu va dlini va ku haye haye nje mhaka ya xibamu a ya ha ri kona ke a swi ri kona leswaku va the twitter va lava ku dlaya magegexi ke timhaka leti nga kona ti nga pulani pulani hi loko se hi cheka advert ya va the twitter

pretendelana or something a a ni cheka ngopfu ne Mhm. batiswa mhaka Mm. tanihi mene mene Mm. magege xina the truth a va kumani i ti-permanent enemies hi nga zi hi la ku swi bambetela a va a va kumani kumani yes ku fana na hina kwala ka timeneme ta gaza or xangani podcast yes na team Eh. na hina hi ti-permanent enemies na lavaya Na- va hi ti lavaya tiva va ti tiva. Oh, na lavaya. vona lavaya a va hi lavi that's Khoma what ni they- screen kwalano.
Khoma- Command screen that's wena why kwala.
they are trying so hard ne Eh. ku meka sure ku tinambara ta hina ti nga gonyi Eh. ku bad mouther and Na yi- stuff na yi. manjisi so mara loko Lavaya hi- kambe lava- lo- va- loko hi hlangana Bona mara ni- lavaya, eh. loko hi hlangana va endla nga ri ha twisisana Eh. Eh. so na lavaya ne Mm. ku na Oh, competition ya yes. kona between vona vambirhi magegeshi na the twins mm. ku na competition yi nga kona why i ti-mc hinkwavo hinkwavo yes so obvious loko ku tala nga ta fika a ku bel a ku hungusela ti-customer Mm. so bokuva problem vo the twinsi khale ma ri ka industry but magege xi fikile mm. xi sina ku tekateka organize ku hambana hi ndlela mm. leyi so na laya ni va voni va kha va cina laya ne loko va kha va cina vo the twins va ringeta ku veka magegexe because vo the twins one thing i know about um, vo the twins ama emotionally mi lwa today Mindzuku mi tichomi.
mindzukumitinini ma ku hlava today mindzuku mi tichomi u ma chingela today mindzuku mi tichomi u ma yevula today mindzuku mi tichomi hambi no fika u vula sweswa ni ku vo the twins va mbala tibokati tin'wanyana va kinyela a mi nge kwati mindzuku mi tichomi ma yi vona so

beli meaning u rhanga u post leyi nga hava magagageshi na a post na leyi ku nga hava mani ku nga- a- na leyi ku nga na gagashi Yes. ivi maybe vo the twins vo fika ma ku hina Hi lava hi lava leyi ku nga hava or mona ma vula a ni na beni ma nge xavisa vula ku eh, eh. a ni ti loko ku ri na mr post Post, kumbe aniti Hey, loko ri na stage xa dr stall se maybe na the twins ma fike ma ku hina hi nge posti leyi ku nga na magegexi so obvious beni va yi nga na faneke a swi twisisa Mhm. ku ri na yena u endla so na u detwisi va na rhadi ya ku yini Mm. Va nga swi vula, endli, va boy. swi lavi. so i think layani Mm. um vuxaka bya ha tsotsomba a ku na vuxaka byi nga ta vanene Ka ha ri tikeni ya ka ha ri ku tekeni eh ka ha ri ku tikeni eh a njungo ni ku va ta n'wi vhiya mufana loyi a siku leriya ni ku a magegexi loko a daka phena hi wa tirivala va ta n'wi manju vhiya. hi loko ni n'wi fonela nampundzu ni nga n'wi kumfoni mi ku va vhiya ni ku va va te a ni rili ngopfu ni ku se va u fambile mali ya vudyela kumbe ya 17 mi nge byi kumi byala bya mahala Nge byi kumi.
he byona ha dyela a ni ma swi ta ku mina ni ya la ku dyiwaka Mm. a swi ta ku loko ni fika 17 ku na six ya mina ku na plata ya mina ni va kahle ni va fresh ya ri

eh, remained a famba na kata yesu va ti humesa va ya kun'wana emaganjwini he a ya ku boyeni hi n'wana wa vanhu a n'wi chela ganjwini a teka xikhiya a cukumeta hi loko gaza va ku yoko yoko yoko va ku kata yesu this kata yesu that va kata yesu a nga pakangi kasi hi lava mpako kumbe hi lava rirhandzu ke loko ni ta vutisa timhaka leti nga kona ti nga plan plan
yo hey hey hey hayi trendi vhiki leri ne a ku trendiwini but mm. eh maybe ni ku 25 percent mm. ya vanhu lava vula swa bad hi lava no ni tiva va nga ni tiviku na lavan'wana a va n'wi tivi kati pheka tayisi masita va n'wi tivi imagine u fika u zondha munhu loyi u nga n'wi tiviku ah, like a wu yo recruitiwa mm.
un'wanyana va ku ha wa nga landzanga wa yi katayiso a alalini a fa kumi munhu wa suti and then na yena nkarhi wolowone mhana yena va kumi mm. yena va nga ri na swo swizuti sweswo loko i think un'wana n'wana famba rhanga posta mhana mhana mina hi laha swizuti swa vona hi leswi eh, swi ta antswa cause un'wana ku na misa ku nga fa khometa laha eh, eh. va five ka vona ne va na vupapa vo hambana va ri five mm. ka mhana yena ne yes mara banana a yi na swa swisuti
a yi na swona mara i vulavula hi swisuti e Ka- a yi na mi- swa swisuti se mi lava maybe swisuti. se maybe a nga va kha vula hi mhaka ku manene loko a va ri na swisuti a va ta va kumi um vana na Ka- ka n'wana papa wa wun'we wena na. maybe that's o Swi wa nga endleka. concerned Swi- ku ri u vona hi le ku Kumbexana. mhana yena vana vana va five ka upapa wo hambanahambana ende swisuti a va na swona mara futhi na yena u tlhela a ya teka n'wansati wo kala swisuti cause loko ni n'wi cheka laha ni vukela laha ni vona sati wa yena u kuli hala a lela swinengana and loko u za kula hala in most of the time hala swa lala swinengana
so yewu limata munhu wa mina just imagine a kha rhandzana na munhu wo ringana na sara batman ray wa suti lesikuwa suti lesikuwa ni ta n'wi tlakula yini na matimba a nga ri na wona
mo tikomela o tikomelini n'wana wa vanhu. komela yi So, tikomele ivi kwana sangoma ka gaza ni a xo rhuketela seni and eh, ayi mi ni tiva sangoma ka gaza like ni voni post yin'wana ya sangoma ya malwa Mm-mm. mara the way No, a xi no ri xi tiva ni xi xona tivi a ni tshama ni vulavula na chumu hi xona Mm, phela ni ni swi swi rhukete mi za ni twa nga ri like kumbe xa n'wi ta kata yeso va na problem va va tshama va holova holova kwahala tihofisini swi nga endleka um se ni kuma ku hayi a ku yena a ku na ofisi mara Cause ndzi ni Se tivutisa va nga va hlanganisa. kutiva sangoma ya ka gaza ku nga ri like Mm, I- munhu wa ti-beef.
Eh, eh, I- I do beef mani so mara ni Mm. nkata yesu u ni tsakise hikuva fika a twisisa ku yini Mm. a ku ku hava munhu loyi a nga ta rhandza na content create va nga n'wi yevuli yes a ku ndzi tsundzuka nsati wa beni mayenge va n'wi yevule ngoma va n'wi yevule ngoma ku huma ka ta magegexe va n'wi yevulisa a ku hayi na mina se xitokofela xi yo fika
he sangoma ka gaza khoma xikrini kwalani hi ku delivhara mm. mimoya leyi nga na yona ha yona
oh, no, I, no,

yi endla paragraph hi hi leyi yo mbala tijerusalema e yi endla paragraph ni ku no relaxani a ni swi tivi maybe vito ra kata yesu mlula rona ki hi mhaka ku mbala titangu ta yesu kwalaho eh. yi kwatini yi ri eh. paragraph eh. ye ye why u caca vanhu loko a ni cacanga munhu mina mm, mm. ni ti athakela loyi a athakaka munhu wa mina loyi nga ta huma yina ni huma yena ku va na kokwana xitanga ku na misongo ka mm. facebook va ri kokwana xitanga kokwana xitanga ne yi fike yi rhuketa yi rhuketa yi rhuketela yi endla na ti-post yi ni rhuketa yi ni rhuketa na hlamala wa and then kwanta hinkwaxi tanga ko va xi tanga yi rivala ku ri two years back ne yi tshama yi endla video na yi ri na xiganga kha ba matini ri man'we sata nga ri kona yo kokwana xitanga Yowee. kokwana xitanga va endla video va ri na xigangu mata yi langutile leyi va a tumbeli xikandza n'wansati loyi a langutile leyi mara yona yi humi kokwana xitanga Yo, man. ende ha n'wi tiva sati wa kokwana xitanga ma vo a n'wi tiva so yona loko yi kha yi rhuketela yi ku ya n'wansati waloyo a nga na- na yona ni Ya yi na yesa to wa mpako mara yi tlhe yi yi huma ya jona xo ka xi nga pakangi se a ni swi twisisi ku se ka a ri hava ku u ta tshama na wansati wa mpako u ri ka njhani Kumbe njhani. munhu u chuza loyi a lava ku yesa ku wa xitanga yi vi rhuketela then namuntlha ni vi ni endla p- picture Picture. ni posta Ni mina na posta- kata na Kata Yesu yesu loko ni na nga ye- chuza yona Eh. ni chuza na yona na xigangu xa yona ivi yi ta hi ku tsuma ka facebook aka aka Yi- inbox yi ku Yi ku ni thomba kom- delete. ni kombela u susa a ku susi nchumu ni ku a ni swi lavi No Se yi- fear. no favor se ni voni tsale kun'wana va ku yi ta ni khomisa so ka nkarhi wa sweswiwani hi yimeli maphorisa hi yimeli maphorisa um a ma hatlisi i khale va ku hi ta khomiwa heyi khale hi tshembisa maphorisa so that's why ma vona mupona vo tala va nge le ku attackeni i vanhu va na mm. vona vo ka va nga ri nene a va nene ende loko se mi va attacka ve ri maphorisa e loko ni va attacka ve ri ni kwatini why ni kwatini a ah. mm. you attack mina mi ta attack loko yi tanga loko mi n'wi khomisa reyi mi ta n'wi lavela loyara mi ta ti lavela loyara ya state or mina yo loyara leyi mi yi hakelaka every month kumbe mitshembi ya leyi mitshembi ya state a va na yona nandzu ya state a va na yona pfumela nandzu ya state yi ri hayi pfumela nandzu
hi leyi nisa a yi se fika ka chaptara leyiwani wo pfumelanana
mone ndzi mhaka ya ku at the end of the day no kheza ku kata yesu u kota ku twisisa ku yini ni mm. content ta tshama ku ri content yevula or no yevuli a reads kata yesu ta tshama ri kata yesu and then uh, kata yesu uh, fortunately enough u koho kwa hi nga kona mi to ka mi nga n'wi voni he wixa na ku jikisa khamera i ri ku hi voneni ka tv jikisa kumbexani hi jikisa
okay eh, ka ta yesu hina yena hina ye kwala hayi mm. mm. so swi tshamise sweswo a va fambini na ka ta yesu um hi ku ya hi mina a swi sasekini hi ku ya hi mina loko a ku ri ku swi ya hi ku vhota hi vo vanhu ka ka gaza a va ri ku trendeni mm. a va ta kuma number one hi ku trenda na ku saseka not just ku trenda mm. hi vulavula na na hi ku saseka vanhu va ku why wo vekela gaza ku boxa swi vonile eh, ka profile picture ka profile picture mi ri veka ka profile picture mi veka ka profile picture ya mi ya whatsapp va complain va complain wo vekela gaza boxa ka profile ni ku heyi a ni vekangilangi gaza boxa ka profile ni vekele gaza boxa na sati wa yena ni rhandza tikapulu leti a ni rhandzi gaza boxa ka wa mi ri na problem ya ku ni vekele gaza boxa ka profile mm. e vanhu va na jealous laha handle ah. no but i think ne swo va the way mm. so but they will all the time ne mm. but especially ne vulela ku timhaka ta ku hambanahambana ta vanhu ni swin'wana swin'wana mm, mm, mm. they will always try to attack us yeah, ku ri ku yeah. yisa hasi so at the end of the day hina se hi tlanyalini bodi ah, mi ta endla hina se hi tlanyalini mbilu leyi ku ri heyi a ma vekela simbi ya ngongongongo ni ya xibodze
and then ku na mahemu ya masiku ne ma ku disqualify ya ya ya ya ya ku endleka yini oh. anti mi mi nga va ka yinyana i nga ri suka ka big brother ne eh. lexi nga humelela ve ri a va mm. big brother xi va nyiki punishment ya ku ri a va nga tshame helo mm-hmm. va fa va tshama a hansi la ka floor la ka floor yes so ivi suku nga a ri ku zipeleni ka something a bikini okay ivi loko a ringeta ku zipa a swi voko a swi tshami a swi A la- pfaleki Mm. a pfala ivi a ringeta ku tshama ku la ku swi Village pfala. girl.
ivi a tshama henhla ka yini ka beke beke. leya and swi wrong. mara swi heta swi vuya nqhondweni ku yeyi Very veri well, nga a ku tshamiwi tshamiwi. a Ivi- fata ku big brother yi se ku na mahemi mi ya ku swi nga ni nga disqualify today but Mm. a ni sure ku big brother if big brother u tirhisa vutlhari a nga n'wi humesi eh. hi nge voni swaya wa vonange voni swi swa vona mm. once va n'wi humesa hi nge voni swa vona le last last week ne a ve a ku rilisa a ku rilisa ku vava ngopfu mm. ka tese hina a rhandza ku vona vona mm, big brother a ku ri a ku vava loko vanhu van'wana va kha va famba a swi vava bra n'wina yi khosa ya ha ri kona e xi kona ya xa ha ri kona oh, xi tleli na munhu kambe ne hayi A yi se xi yevula munhu.
lexiya a xi- a xi endli vaka timbi xi right a xi- adi adi yevula swicherhani laha lexi eh. lexi nga xi nga ku na misa a va tshama va ri two so fanti loko ri ku mi voni tliliniki va tshama va ri va ri four a swi feli Mm, and then un'wana na un'wana tshami na munhu ni ta ku i munhu wa yena mm. ivi lexi a xi tshami na misa loya ni ta ku i one two three four ne xisa lexi a xi tshami laha i number two mm. nhwanyana loyi a tshame ka number three mm. xa xa choma ya mi xi tshame ka number four mm. then xo xi ti tshamela na munhu wa xo so lebyi a ti teka voko ti veka henhla ka ka nhwanyana loyi xi nga tshama na yena ivi nhwanyana luya wa wa munhu wa le xa choma ya mina ah. u khweni u ta u ri vo loyiwani a ah, xi n'wi susi fast ngovoko khoma so
se munhu la xi n'wi kumi laya kwalaha a ti ri close na So- suku phela ku sungula mara sifani question ya mina i ku mise la nga ri na girlfriend handle na hayi u hava Ah!
u hava vanhu lava mi leta- vanhu lava yevulelana vayevulelana lava la u vona ku Luya va- va- u ya henhla ne le hansi a ti Eh, ri va ku close tava, na suku tava, a ti ri- tava, a ti ri tava, close tava. na suku ku sungulela na xituku humeleli ku hambana ni yi landzeleni no tirha ku layika swilo swa yena ni swi landzelela ti ri close nyana suku phela va yevelelana laya va yevelelana and then oh. xin'wana a hi xi rivele hmm. uh, mfundhisi ya giyazo eyi sweswi vanhu va nga ta ku mina loko ndzeni vulavula hi munhu um ni rhandza ngopfu dyele um mfundhisi ya giyazo va na va na va na birthday va birthday hi ti-six ta may ta ta march and then loko va betheya ve ri ve le ku raiseni ka ka swin'wana swa ku yelana na charity loko um eh, ve la ku ve le ku ve le ku ringese nga ku raiser one hundred um eh, eh not one hundred one thousand wa titango mm. so n'wina mi lava ku vanyeta ti-gift Eh, a ku vi gift ya n'wina mixava tangu ya xikolo i minyiketa mfundhisi i va ta va ya donata ka vana lava nge le ku pfumaleni ka titangu eswikolweni swa ku hambanahambana mm. vete loko ku ri ku swa humelela u nga xava na xikulu bag u xava na titangu u xava na t-shirt hi ndlela yaleyo vutomi byi ya mahlweni so birthday ya vona ve ri va ta va va khe va yi celebrate hi ndlela yaleyo e sunday yo sungula after ti-six mm. eh, va ta va ri ku celebrate in aval so u yi ta va yi kha yi endla vudyela kwalaya timhaka leti nga kona loko va vulavula hi ni vona va ka munghana lonene va ri ka mashobye mhm. ka mashobye ya ah.
mikaya leriya loko ni fika la a va ri xikolweni xa sdw ncumalo ve ri a va ri ku nyikeleni ka titango unfortunately a na ha tshamangi mhm. mm, a va ri da okay so va ri ku nyikeleni ka titango mm. i think na na podcast ya hina yi nga swi kota ku endla something hi mm. kombela eh. va hi nyikelela na hina hi tlhelela makaya imagine ku huma munhu loyi a khonhuka a nyikela ka maxojo na just imagine hi ri kona na nga munghana lonene makoma ka malamulelo kukoathemba malunghisa pato ra ka josefa hayi hayi hayi swa pato hayi nge swi koti hi la pfuna vanhuso i think um lembe leriwani swi tikomba nga ri gazane mm. ya kula Mhm. na like ma swi twisisa mfundhisi le ku nyikeleni kokwani cakana yona yi kha yi nyikela Yeah, eh, eh, Ma swi vona? eh, yes, Eh, so yes. i think gaza yi le ku khomaneni swi right a hi khomaneni hi ndlela yaleyo Mm, swi right ngopfu hi ku mfundhisi i- phela i i birthday xi ri hi birthday ya xona present loko ku ri ku u lava ku xi tise pre- present a yi vi titangu kumbe uniform ya n'wana hi a wena u ta ku ta ku ri president yin'wanyana a xi lava makhekhe ma va n'wina a xi lava mablomu ma va n'wina mfundhisi mm. yi lava swa mablomu swa vafundhisi lavan'wana eh. hayi swa mfundhisi
na beef na mfundhisi
ni vona papa rulani mm. ya yi ri ka na bilani ka life ya chavi ni vongo i next okay then ah. lekere va nghena a va eh. a a nghena kunene hi foni Mm. laha ku nga va na ku hlamuselana Okay. no ka ni nga tivi if maybe Mm. ko va vonelo ra mina for now but i feel like eh maybe lava va nga kona ka nkarhi wa Mm. sweswiwani they are trying ku pusha papa rona ka light ya right because Mm. loko ku ri van'wana laya a yi ta yi suki nyimpi Eish. ka lava a tshama na vona khale Mm, mm, mm. then tlhe ni vona futhi foromani na papa rona va ri ku rhuketelaneni Oh. Yo. ya laha foroman a nga kombisa ku timhaka ta ku loko yena a kha a tirha na papa rulani Eh. i think hi six months Mm. va endli 81000 loko va endla 81000 laha foromana a ngo misa loyi u yi dyini a nga endlangi nchumu laha misa loyi a ngo foromana a ku papa rhandi na problem ya mihleketo va rhuketelani ngopfu ma rhuketelani ngopfu Mm. ko va ku a na vhele vo to ka nga vuli loko ni ku hi mina prophet gaza bosh ni ta yini Pfumeli. ni te ri na laha yi nga ta chaya kona Ayi. leswi a swi byalaka swa ku rhuketeriwa swimanimani

the girlfriend is doing much better Pa- papa rulani ina ina Yo. ina munhu cause a ri kona la ni vone loko va ku he mhani a ni tangi ndlwini la mi tshama kona a kha ku e mitini ni vona na sekera xi khe xi vutisa xi ku he mhani vulavula tiyisi ni Se i munhu- vula mali munhu i papa munhu wa street musiro yes so i think mhani komba color mhani rulani kona.
lava nga kona she- she's trying shem ya ya Ne? because philani u fikini u ri loko a fika leni a ku le kwihi mhani leyi a tlhanga n'wi byaka hayi philani eh Roland u kwi kwi mm. mulandi kona mm. loko a ni believe if mhani loyi a ri kule na plan ta nga n'wi byelangi mm, so kumbe ku mhani loyi wa swi lava ku damani a va right na swin'wana so hi laha va nga fika kota ku hlamusela ku nyimpi ya 15000 yi sukela kwihi 15000 ku hlamusela timhaka ta ku a ku ri mali leyi paparona a yi endlini hi ku cina yes ivi phileta ku hi ku yona mali yo ku hlanyana teka 15000 endla yini u lombisa se loko a teka 15000 a lombisa yi kha yi dyiwa mutswalo yi kha yi vuya yi kha yi vuya yi kha yi vuya until za yi lombiwa hi sesi van'wana 15000 ya kambe loko se mutswalo yi tele swinene Mm, mm, mm. mara sesi lava va heta va ti dlaye yo se vila papa rona nga fika kwini M- b- lava nga fika a tshama na vona after philani Mm. a va hlamusela ku agent tshama hi lombisa mali ya 15000 mali a yi vuyangi but voko munhu lava te yini va ta yi vuyisa va ku ha swo bo philani u yi dyini hi la nyimpi nga suka kona not ku ri papa lana a yi sungule from the word go a ku lava mali liya mm, mm. se vi loko lava va n'wi byete ku hamba u rhuketa ephileni ku lava 15000 ya wena so mali ya 15000 mm. i don't care huma ku cineni a ku ri yo lombisiwa yi nga dyiwa hi munhu ivi a lu tidlaya oh. loyi a yi lombile ivi philana u tidlaya sina hina hi ku okay leyi nga sala ni ta ku vuyiselaki ke mina hi ku tshama ka ni rhukete ni ta vuyisa se sweswi ni ta nga ri yi philana nga dya mali liya yi vheta yi va yi sukile

one of the famous and the biggest musicians wakagaza mm. mm. I, i see giani and um, malamlele you know mulo utirini the lord is saying um tirena is complete so u ta famba a ku swa vuloyi a swa mavabyi and swi ta mi vavisa ngopfu and then ta vavisa because this person i munhu loyi hi nga kula hi kha hi n'wi yingisela i mani munhu loyi hi nga ku like mi so guys mina ku ya hi mina ni mm. prophecy leyiwani mm. na mina ni nga yi profeta mhm. mina ni endla profeta lebyiwani because imagine twanana mother wani ku a yi tshamisekangi mm. mother wani ku a yi tshamisekangi twanana u ri i munhu wo Loyi- duma a nga between malamuleni giyani Mm. and u ta lova and we know ku hina tiqambi letikulu ti nga khale ku no vo hey hey mi nga va hlayi mara tiqambi leti a hi khosa ne hi khosa ti na problem ta vabya tin'wana Mm, yes, Eh, ene yes, vakulu.
ti le ku vabyeni. and that's- and ka swo vabya Vakulukumba. vakulu van'wana va na ma 90 something laya hileswa swa ku u fika se kerekeni u swi tiva kahle ku munhu yaloye wa vabya ende se u le ku struggleni just that a swi dumangi and lowun'wana wa swi tiva ku u kulu u na 90 something yi nga chaya anytime se hi ku la a nga vulangi date ne mara u endlela ku endla yini i feel like hambi ko va lembe leri taka Leri Hambi taka. wo lembe ri Hambi taka, ku ri u ta lembe ra va- 50 years, vavulisi va va vuli, vuli, va ta va ta lova. vuli. hi leswa swa ku ri i ri kerekeni i ti endla muprofeta i fika yi tsavula xichekidyani i ku kokwani mi hluphiwa hi laha mi hluphiwa hi
nyongoni vona milenge ya n'winaso la nga va mugobozi va nga tiyela ku vakatimba bya wena byi ta ku yisa ku
so now i feel like prophetess a va fanekele va vuli straight va ku ri mm. in

lembe leri nga se hela ni swo bohala ka south africa ku lova munhu wo duma mm. mi twa nga ri lembe ri ta hela nga lovanga ah. swi nga endleki why a ni vulangi munhu wo duma i politician i musician or yini swo goma ra munhu wo duma swo bo a lova ni te ri lembe leri nge heli se ni kombe cause mi ni khipela record ne profeta bya mina hi byona ni bya lembe bya mina a ndzangi ni ku byi ta vuya after five years so mm, mm. prophetess angel ne Mm. i think a va faneke va va ta basisa kahle xikomba xi va kombi kahle Mm. Mm. Byi nga a hi va vuprofeta kumbeteli. lebya bya wisdom bya vutlhari bya ku wa swi tiva ku obvious obvious Mm. you understand so i prophet angel lunghisani swa n'wina kahle Lunghisani tibuku, Eh, tibasa rhumbe- hosini. rhumbe- eh, tibasa tibuku ta n'wina mi eh, mi profeta mi- mi- va na ni specific kumbe mi ta mi ta hi profeta va ku lembe leri mi ta kuma mali yo tala Eh, ma vona? kwakunyana Okay. swa hluphanyana ku ei i bless you mona ko loko ni nga ta tanga kona yivo ya mina swa chavuzanyana se that's why u kuma ku ko tala ne ti- ti- ti- ti-testimony ti huma ngo ka tikereke ta madifunzi lama mane just because munhu a ta believe hi ku vona Wa ti vona ku ti- Ku, "Ei, ha deliver hi mali leyi, yi tata hi pele." Le- leswi nga vula mfundhisi namuntlha tala Eh. nge vuli ku i bless you mara u tsandzeka no khipa na tirho munhu wa kona u ni blessa njhani wo kha swi ku tsana hilero swa ku Tshama loko u ntirhweni. kongeleliwa u kongeleliwa hi vama magenerali ku yi ku na ku katekisa ku u va na yindlu kumbe u va na movha wa believer bcause vo mama generali i vanhu lava va nga na ti-abstance Eh, swi endla ku va na timovha and ku va na blessa ku va na ti-business. movha wena u ta va na movha mara munhu wa ko wa khandziya xibasikirani u ka
mara it's fine guys eh, rito ra xikwembu ri ta hi munhu un'wana na un'wana mara ka liya Mm, mm. hayi khona mara hi ta ku hi ta vheko Oh, okay ya ya ya ya ya okay okay okay no a yi tshamisi sweswo um loko se kha ya ku pfaleni um a timhaka ti tele a ni n'wa mikhamu ku vevekata yeso eswin'wetini nini hi ti-ten yes eyi ti 10 ta may yes hi ta hi ri na katayisi ni nga vuli Okay. ku rivilo ni to vula ku birthday ya hi ta hi ri na katayisa bede ya katayisi laha hi nga ta hi tshami na katayisi so please avail yourself tanani hi fika hi ti dyela ya preview a preview A a Pretoria.
pretoria hi ta hi tshami na katayisi kwalaya e ha um n'wina mi nga ta lava ku miya mi ya xuta mi khe mi nyikiwa xikhiya xa movha

swi tikomba nga ri hi ta ya a north west ne Very soon. then pumalanga very soon ngikombe mi mi hi byela ku ma hi lava or a mi hi lavi Eh, yunivhesiti yin'wana na yin'wana la vatsonga va nga kona loko mi la ku hosa swa va ka vatsonga please hi rhambeni hi ta fika leni vavaku yini vavaku i univen eyunivheni ya la ku hatla hi fika lava kwala. and se hi fanele hi tlhelela up ha up le mafurheni le vets nakona na le Vets.
vets heyi Hey!
na le ul Al- Ya, le- Hey, ul Ele, hi le mafurheni ko mi nga dye koda sana swo ku swi na vudyela Hey. phakathi leswi Dyeni vulavulaka ngopfu. yi na vudyela ya so Jenny Moore. univheni hi rhambeni ne hi rhambeni Eh, tata hi xikwembu hi ta mi katekisa hi ta mi khongelela na prophet gazabosh na apostle khosa laya
hey makume mbirhi minete ku bile awara ya komba guys ha ha pfala thank you so much for joining mi nga rivali ku share mi subscribe mi tlhela mi commenta loko mi ri na vonelo rin'wana for example leswi byi vulavulaka laha i ti-opinion ta hina mm-hmm. a hi ri hi leswi byi nga hi tshamisa xiswona if maybe mi na vonelo rin'wana ra ku antswa a hi nge kanetani mm. hi ta hi nga ta next week hi fika hi basisa because at the end of the day hi la ku dyondzisana mm. hi khipana na ku kahle ku swi famba famba yini na swin'wana na swin'wanyana ma swi twisisa mm-hmm. so if ku na something maybe ku na munhu mi lava ku hi n'wi interviewa my byela ta n'wi tisa Eh. na ku na eh, episode leyi eximoyeni Mm. ni khome apostol laniwani eximoyeni yi lava vafundhisi tin'anga if ku na vafundhisi Mm. lava mi lava ku va vona va ti laha hi ta fika vula na vona hi ti-topic to karhi ele eximoyeni ta le eximoyeni hi byeleni hi ta va na vona kwala mi fika mi vutisa mi ku se leswi a a bibeleni va ngeteri xikwembu xi dlaye n'wana na un'wana hi ku a chulele handle eh. vutisa ni mfundhisi ku why mavona why va chulele handle va fana lava masiku lawa mavona hi ta vulavula hi yona hi yo yaleyo ivi mi yi byela ku mi lava vo mani hi ta va interviewa eh. yes ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza